Selâm aleyküm, ürmetli dostlar! Milliy mefküre leyhasında sizni Muhammed Ali Sulaymanov selâmlay. Daa balalığımızda birisi bize aytsa edi, öyle bir telefon çıqacaq, cebe sığacaq, amma içinde dünya sığıp olacaq. Bu telefondan istesen ta Amerikadan körüntülü olaraq laf etip olarsıñ. Yolda ketkende anda bir apaçıq saña yolu tarif eter. Buna kim inanır edi? Amma bugün bunlarnıñ episi kerçek oldı. Atta daa fazlası. Dünya ilerliy. Amma biz bu ilerlegen dünyanıñ neresinde olacamız? İşte bu meselelerni bugün Elektromehanika ve Kaynak kafedra müdiri, teknik ilimler namzeti, dotsent Elmar bey Yagyayevle muzakere etecemiz. Selâm aleyküm, Elmar bey, nasılsıñız, keyfiñiz nasıl? Aleyküm selâm, çoq sağ olunız davet etken içün. Birinci sualim, şöyle başlaycamız, siz Elektromehanika bölüginiñ müdirisiñiz, kafedrasında çalışasıñız. Öz işiñizni nasıl tapasıñız? Bizim kafedramız Daa yaş kafedra, on yıl evelisi başladı özüniñ işini. Men, misal, çoq vaqıt işitem, bu programmirniya, IT, bölüginde, fakultetinde oquğan balalar yurt dışında, atta yurt içinde çalışalar, yahşı para qazanalar. Atta bir çoq isim bilem. Amma bu siziñ bölügiñizde, kafedranızda nasıl zenatlar çıqa? Onlar özüni bugün güzel aylıqlı işler tapıp olalarmı? IT aytmız, IT maşnasız, IT kompyutersız işlep olamaz. ITn çıqarıp olmaq kerek, olarnı müendisler yasata, olarnı proyektlerin yasay, IT programma yaza, olardan işlemek içün. Onıñ içün bizim Talibeler bu vaqıtte pek kerek oldılar. Yañı programmalar çıqqan soñ yañı maşnalar çıqa, yañı robototehnika çıqa, yañı ilimler, o er şey müendislik kerek. Bizim balalarnı başqa ükümetlerden de çağıralar işlemege. Sizin bölgeniz de. Bizim bölge Türkiyeden ekinci yıl Before şirketi bizim balalarnı Türkiyege İstanbulğa çağıra, olarnıñ bölegi Taylandda bar. Bizim balalar, nasıl aytam, nasıl zenette çalışa bileler. Nefti gaz şirketlerine, pnevmatika şirketlerine, maşina qurucılıq şirketlerine, avtomobil qurucılıq şirketlerine, er yerde elektromehanika, robototehnika Var. Peki, siz bu dünyanıñ trendlerine ayaq uydırıp olasıñızmı? Misal, diyelim ki, ebet, bizde bir maşinastroyeniye, müendislik bar, amma biz, ebet, robototehnika aytamız, bugün robototehnika çoq keniş bir saa, elbet, biz robotlar yapamazmız bunda. Amma siziñ talebeleriñ, siziñ mezunlarıñız bugün dünyadaki o şaraitlerge ayaq uydırıp olamı? O şaretlerni biz uydurmasaq, biz artta qalacamız. Onıñ içün ögretken vaqıtnı bizim biz talebelerimizniñ eñ yañı, eñ bugün, yarın çıqacaq robotların, yarın çıqacaq tehnikalaran ögretemiz. Qaytayıq bu ilmiy saada inkişaf etmek istegen insanlara. Aytasıñız ki, kafedramızda mütehassıslar çalışa, oquylar ve daa soñra güzel iş tapaylar. Bizim şu anda talebelerimizden ilmiy olaraq inkişaf etmek istegenler barmı? Elbette, bazı studentler para qazanmaq tarafını tutalar. Olar Barıp şirketlerde işleyler. Başqa memlekette, Qırımda tapalar özlerin. Bazı bilgi olaraq istegen balalar universitette qalıp ya da başqa universitetlerde aspiranturada oqup bizge qaytıp keleler. Peki, şöyle bir şey, bemısal, böyle bir ideal olaraq, böyle baqamız, filmlerde baqamız, Adamlar em büyük firmalarda çalışalar, ayrıca da böyle masterini doktoranturasında yapalar. Böyle şeyler olamı bizde? Böyle şeyler de bar. Bu adamlar daa bizge yaqın olaraq, olar işlep, onıñ işlerin içerden bileler. Tek kitap oqumayıp, tek kitap oqup oğa kelmediler. Olar özleri işlep. Bu işlerin daa pek çoq agnaylar. Soñ studentlerge, talebelerge daa pek yahşı ders bereler. Anladım. Baqıñız, bir şey de soracağım. Şimdi diyelim ki, bu robototehnika, siz ayttıñız onı. Robototehnika olsun, 3D printerler olsun, bunlar bugün dünyada pek meşhur. Qırımda da endi bar bunlar, satıla bütün yerde. Bugün bizde Qırımda yaşayıp, bu saada bir startap proyektler yapmaq, inkişaf etme imkânı barmı? Yani öyle bir biznesler tüşünmek ki, em para qazanmaq, em de ilmiy taraftan inkişaf etmek ya da innovatsiya taraftan inkişaf etmek. Bunıñ çaresi barmı? Ve bu tür şeylerde, misal, talebeleriñizde tek ilmiy tarafı degil, işte bir proyekt menecment, Startap tüşünme, geleceklerini qurma saasında bir fikir beresiñizmi, onları bir ögretesiñizmi bu saada? Öyle fikirni bir kereden beremiz. Mısal, başta ne aytadılar deseñ, doktor olmaq içün doktor, professor olmaq içün sen, nasıl aytam, er vaqıt bedava işlep, Bir fuqare adam olacam. Şimdiki de vaqıtte muvafaqiyetli doktor, professor, u baştadan para qazanıp, ilmin, özün bilgisinden para qazana. Onı bizim balalar çoqusı kösterer, IT taraftan, müendislik taraftan. Yañı tehnologiyalar bu taraftan bizge pek yardımcı olacaq. Bizim şunıñçik yaş balalar yañı tehnologiyalarnı ögrenip, olardan Para qazanmaq, bilgi qazanmaq pek mümkün, pek meraqlıdır. Men niye bu mevzunı açtım sizden, bir qaç afta ögne musafirimiz Nadir bey Bekirov oldı, onunla bu mevzuda bir ortaq bir noqtaya kelip olamadıq. Şimdi bazı fikir bar, artıq Qırımda bugün inkişaf etmek çoq zor, Qırımda güzel bir mütehassıs yetiştirmeye çare yoq, yetiştirsen de iş tapmaya çare yoq, yani bizim bütün muvafakiyetli ve ya potantsialı büyük olan yaşlarımız Qırımdan ketmek mecburiyetinde, yani seçecek, ya Qırımda qalıp böyle bir basit, adiy bir işte çalışacaq, ya da başqa yere ketip inkişaf etecek. Sanki böyle bir saylam, bir yol, ekili yol bar. Sizce, ebet, bazı insanlar içün mutlaqa kiterler yurt dışına, oqurlar, masterni yaparlar, doktorını yaparlar, amma Qırımda oturup İnkişaf etme ve para qazanma ve iş tapma imkânı barmı sizce? İmkânı bar ve olacaq. İstegen adam Qırımda işin tapar, işin özü çıqarıp, özü, özün fikrinden, özün bilgilerden. Bir kimse bizniñ Sınçık er vaqıt, vaqıt, nazir aytayım, zaman er vaqıt ağır. Oñ içün u, kimge sorasañ nasıl zaman, ağır zaman. Er zamanda adamlar işlep, istegeni olıp, niyetleri olıp, çalıştırmaq, şunçik balban para da, çoq balban para kerekmey. Birinciden istek kerek. İstegi olıp, balalarnı ögretip, olarnı azçıq. Quvandırıp, nasıl aytayım, zainteresovat, olar, meraqlandırıp, olar özleri o işlerin ögge alıp baracaqlar. Qırımda er şey mümkün. Bazı firmalar çalışa Qırımda, kütmediler Qırımda. Siz amma şey kibi laf etesiñiz, şimdi bir müteşebbis, bir predprinimatelь kibi laf etesiñiz. Yani, ebet, er kes, atta bu Garvard universitetiniñ bir prentsipi vardır, biz Garvard talebeleri bile ki, iş tapmaq yerine iş qurmaq daa qolaydır ve bir çoq insanlarnı öz işini qurmağa tevsiye eteler. Belki de bugün Qırımda yaşayan insanlara da Öz işlerini, öz proyektlerini, öz leyhalarını meydana ketirmege kerek. Amma er kes iş adamı olamaz. Bazıları da top-menecer olması kerek, misal. Baqıñ, bu şekilde ne aytam men, baqıñ, bir, bir, birinciden, bir kereden top-menecer olmaz. Bu, bir yerde işlep, açıq Opıt qazanmaq kerek bu balalarğa. Bizler şınçık ne, kimisi adam istiy bir kereden balaban bir şirket açmağa. Amerika olsun, Almaniya olsun, er kes adım-adım yifaq şirket, bir bir bilgisayar alalar, bir dane 3D printer. Bir CNC maşinam, ondan az-az işlerim, başta çoq ağır işlerge almaylar. Adım-adım öseler, soñ balaban şirket olar. Bizde de bir kereden kimsiz tey balaban bir robototehnik zavodnı açma. Olmaz öyle. Yavaştan östürip, Balalarını östürip, özümiz ösip, mümkün yasamağa. Bu bizde yolumız açıq. Bir şey de, ebet, doğru aytasıñız, bir taraftan, eger insanlar adım-adım, zaten birçok eñ büyük firmalar da bir garajlarda qurulğan, açılğan zamanında, bu otuz-qırq yıl içinde, Zira men bu sual er kese sorayım, size soracağım, bir otuz, qırq yılnıñ içinde zenaatlar ve kompetentsiyalar çoq degişecek. Bugün bizim klassik, bizim diyelim ki, kipuy alayıq, bir tasil sisteması bar. Bu tasil sistemasınıñ biz bilemiz ki, bir çoq eksikligi bar. Biz bu dünya trendine uyıp olacağıqmı? Uymaq içün ne yapmaq kerek? Dünya deñişe. Tehnologiyalar denişe, mektep te denişecek, universitet te denişecek. Şunçik bu dünyanıñ ucuna olıp, universitetler eñ birinci bayraqını alıp ap kitecekler. Naz universitet artta qalsa, aytar, men klassik Üniversitet kibi olıp, öyle bir dersler berecemiz, olar artta qalacaq, otuz, yirmi yıldan olar bir kimsege kerekmey olacaqlar. Onıñ içün universitet, universitet olmaq istese, bütün yañı çıqqan tehnologiyalar, yañı çıqqan metodiklarnı ögrenip, ögretmege de kerek. Bunıñ içün praktik laboratoriyalar kerek. Misal, barmı sizde praktik laboratoriya? Universitette. Diyelim ki, şu robototehnika mevzusında talebeler kelip elinden tutıp baqsın bunı, nasıl bu robot toplana, onıñ softı, diyelim ki, bir robot bar, bir onıñ içün bir programma yazmaq bekim, bekim atta IT şey programmirniya fakulteti ile beraber bir ortaq bir leyha meydana ketirmek. Böyle bir startap laboratoriya çalışması barmı? Biz birinci kurstan balalarnıñ, bizim talebelerin krujoklarğa çağıramız. Onlarnıñ Özleri yasalğan robotaların, özleri yasalğan 3D printerlerin ögretemiz. Olar soñ ekinci, üçünci kursta barıp şirketlerge naz işlegenlerin, naz ne olğanın barıp baqalar. Ebette, bütün balaban universitetlerniñ kibi tehnikamız öyle çoq yoq. Amma istegimiz bar. Şimdiki vaqıtta universitetimiz OGEKte robototehnik klassları alacaq. Yani o şekilde biz mektep balalarını özümizge çağıramız, olarnı da ögreteceğimiz, studentlerni de ögreteceğimiz, başqa fakultetlerniñ de. Kelsinler, ögrensinler. Biz er kesge. ögreterek, qaplarımız er kesge açıq. Robotlar tek mehanikada kerek degil, robotlar er yerde istese, muzıkalarda, olardan da, bar bir iskustvada da. Er kesge özüniñ yerini tapar. Şunıñ içün vaqıte IT er ailege kirdi. Onsız olamay, er şirkette robototehnika, avtomatizatsiya. Onıñ içün biz de adım-adım başlayıq o tarafqa kitmege. Ebet, kirdi, er aileye kirdi. Bugün baqamız, altmış, yetmiş yaşına qart analar, dedeler bilgisayar ögünde. Poiskovikte atta menim eki buçuq, üç yaşına balalarım, yeğinlerim telefon alalar, Yutube tütük dey, tütük dey, ve anda basıp, bu sesli aramaya basıp, anda çizgi filmniñ adını ayta da yazmaya bilmey, amma tehnologiya qullana, bunı er kes yapa. Faqat bunıñla beraber bir ilmiy alt yapı bar. Ve biz bugün zemaneviy, o kekitten, ükümetlerden belki Otuz, elli, qırq yıl arqadamız. Bunı biz nasıl yetişecemiz? Bir devlet olaraq biz arqadamız. Amma bir halq olaraq belki daa da arqadamız. Çünki, misal, biz Qırımda yaşaymız, bu beni pek bir taraftan raatsız ete. Men kitem bir teatra baram, operağa barasıñ, atta bir araştırma institutlarğa barasıñ, sovetlerge barasıñ. Bizim halqımız böyle sanki öz içinde yaşay. Ve bu Qırımda bile, Qırım dünyadan çoq arqada. Amma Qırım içinde bile bugün biz bu yerli insanların arasında biz sanki böyle ikinci sınıf insan kibiyiz. Bu aslında bizim mentalitetimizde bağlı bir şey. Bu ilmiy olaraq, misal bizim ilmiy metodlarımız var. Böyle mestiçkovıy podhod, rusçası, özara bir çözüm yapmaq. Biz bunı nasıl keçecemiz? Muhammed Ali bey, men sizden bu sualde pek çoq Nâş aytayım? Qol tutmayım. Qol tutmayım. Biz yüz yıl, yırım yıl artta tügülmiz. Biz sizden beraber, er kes bu yañı çıqqan şeylerden biz qullanamız. Olar bizim aramızda. Biz yañı maşnalarda yüremiz, yañı CNC tehnikadan qullanamız. Onıñ içün tek. Biz olarnı çıqarıp olamayıq. A. O bar. İşte bu arqada qullanmaq, a şu Afrikada halâ öyle bir yapraqlardan qapalğan bir insan da alıp onı qullana bile. Atta. Amma da başqa ükümetlerde bizim balalarımız olarnı çıqarmasında iştirak eteler, olar andalar. Şunıçık biz de bir kereden Kosmosqa kitmemiz, yavaş-yavaş. Olarnı biz artmaq, artta qalmağa mecbur degilmiz. Biz ögge kitmek kerekmiz. Mına, oldı şunçik CNC tehnik programmalar. Bu stanoklarda biz işlep olamız. Eñ yañı stanoklar şunçik çıqa, bizim balalar olarnı qullanıp bileler. O. Onıñ içün yañı produktsiya çıqaralar, konkurentno spassobnoye produktsiya, bütün dev zamanda bütün yerlerde qullanğan produktsiya. Şimdi bizim Qırımda Komotsi fabrikası bar, Festa fabrikası, bizim balalar anda çalışalar. Produktsiyanı bütün devletler satıp alalar. Amma nasıl produktsiya? Bütün avtobuslarnıñ avtomatikası, qapı yapqan avtomatikası, bütün bu pnevma oborudovaniyası bütün Komod ve Festa şirketleri çıqara. Men bir kitap oquyım şimdi, anda bu doğunıñ, yani Şarq Çinniñ, Müslüman dünyasınıñ ve Batınıñ, yani Ğarp dünyanıñ, Zapıdnıñ, farqını añlata. Ve bir zamanlar islâm dünyası ve Çin çoq ileride edi. Amma soñ birden Avrupa dünyası töpeye kitti. Ve bu alim bunı añlatırken şöyle ayta, İnstitutlar. Zamanında Avrupa institutlarına yatırım yaptı. Bu mutlaqa bir, men universitet dep aytmayım bunı, bütün institutsiya, institutsiyalar. Ebet, bizim, biz qullanıcı olaraq biz dünyadan artta qalmayıq. O, tamam. Bugün AliExpress'ten aldım, mana şimdi kadem oldı, oturdı, bugün AliExpress'ten özüne bir gözlükmi, bir sim sipariş etti. O, problem degil. Amma bu, bu icadları yapacaq. Bu Nikolas Taleb'in bir kitabı bar, Çörnıy lebed. Bilmem, oqudıñız, oqumadıñız. O da anda çoq acayip bir böyle mecaz bir anlam bere. Ayta ki, Bugün kreativ tüşüncesiyle ve yañı tehnologiyalarıyla Amerika dünyağa moda bere. Avrupa, çoq bilgili, ilimli, matematikçi Avrupa bunıñ matematik esaplarını yapa, çin de bunı istisal ete. Biz ne qullanamız? Çin er çıqqan işlerin fiyatını tüşüre. Ebet, demek, añladınız demek istegenim? Biz mutlaqa, biz böyle papuas ve aborigen kibi deyilmiz bugün, amma biz qullanamız. Biz tek adamlarımızı alıp ketip Google'a ya da başqa bir yolda, büyük şirketler, orda onlar muvafakiyetli olabilir, amma bir cemiyet, Bir toplulıq olaraq biz inkişaf etmemiz içün bizim institutlar inkişaf etmesi kerek. Men onı körmeyim, men bugün QİPUda bunı körmeyim, men bunı TNUda da körmeyim bugün. Mesele bu. Men birinci sualge aytmaq daa isteyim. Biz aytırıq mestçkovıy olaraq, e? Onıñ içün biz mestçkovıy olaraq özümizden bir-birin işitken, tek bir-birinden laf etken kerekmiz. Onıñ içün bizim balalarımız biz oqumağa yibermek mecburmız. Oqup balalar qaytacaq. Biz de kim ders bere, kim biznes şirketinde işley, başqa ükümetleri barıp, baqıp, ögrenip, Qırımğa kelip baqmaq kerek. Kooperatsiya kibi başqa memleketlerden de işlemek kerek. Tek biz Qırımda oturıp bir yana çıqmasaq, olmaz. Ne anda oldı, kimisi bazı aytalar, mında mağa yeter, mına biz tek bu Qırımda yaşap, tek öz problemalarını açıp olarnı oturacamız. Yoq, biz Qırımda yaşasaq, o papuvaslar kibi olıp qalarıq biz. Tek ögrenip, tek bilgi ve tehnologiyalarnı ögrenip ve Qırımda olarnı işlettirmek kerekmiz. Şimdi aytasız, çıqarmaylar. Aytam da, bizim iş adamlarımız bar, yahşı proizvodstvo açalar, yahşı produktsiyanı, tehnologiçnıy produktsiyanı yapıp bileler. Onıñ içün o da artta qalmay, bilgisayar yapmasaq da, Bilgisayarlarnı qullanıp, CNC stanoklarnı qullanıp, yahşı vostrebunıy i sovremennoy produktsiya mı gotovim. İ bar, o bizim şirketlerimiz qırımtatar şirketleri bar, o balalar çoq. Maz aytam, olarğa çoq sağ ol, bizim talibelerim özge özlerine ögretmege alalar praktikağa. Talibeler onı körip daa muvafaqiyetli olalar, baqın u bir kimseye mümkün, men de olırım, men de ögrenirim öyle. Onıñ içün bizge qorqmaq kerekmey, adım adım, maz aytam, bir kimse istey bir kereden Amerikanı açma. Yoq, bugün bir iş yaptıñ, yarın daa ögrenersiñ. Şunçe ki, lazer tehnologiyaları, 3D tehnologiyaları er kezge mümkün ögrenmek, işletirmek. Onıñ içün biz istesek onı, istegimiz olsa, biz onı işletip olarıq. Keşke bir innovatsion merkez olsa böyle, e, universitetniñ bazında bir laboratoriya kibi. Biz istisal etemiz, biz proizvodstvo yapamız, amma biz ne yapamız? Çin yigirmi yıl ögne ne yaptı? İşte Plato ondan alına, bu ondan alına, toplama şimdi. Men onı añlayım, o da yahşı şey dedi. Yoq, yoq, o toplama kimsi? Çinde bizden aqıl ögrenip, bizim ocapçelerimiz özüne çağırıp, bizim konferentsiyalar, bizim diñlep, biz ne yap, Qani, olar da ögreneler. Yani yahşı şeyler bar, aytasıñız. Bar, bar. Tek biz, bizde nasıl aytam, bizde bilgi ayrı, şirketler ayrı. Pazlı toplacaq adam yoq. Stiv Job aytqan edi, kreativnost nedir dep sorğanda, kreativnost, umeniye sopostavit veşi, sobrat lego, rusçasını aytam, o pazlı toplayıp olamayıq. Kimerde bizim O cepçeler Almaniya barıp, Türkiye barıp aytalar, anda ne o, nauka? Olar anda ayaqap çıqarğan bir şeylerni çıqaralar, holodilnik, buzdolapnı. Olar işleyler, olarnıñ bilgisi, olarnıñ universitetleri yañı tehnologiyalarnı çıqarmaq içün. Olar bir kereden tek. Aerobuslarnı çıqarmaylar. Bar bazı ayaqqabı çıqara. Ondan innovatsiyası kerek. Mesele aerobus degil, Nike! Bir tane Nike çıqa ve dünyayı feth ete. Facebook çıqa, dünyayı feth ete. Mesel, men şimdi ben Batı sevdalısı degilim. Amma aytmaq istegenim şu var ya, İntellektual yük, bir yapılan işniñ içinde intellektual yük olmaq kerek. Ve bunı biz popularizatsiya etmemiz kerek. Pek meraqlı bir şey oqumağa isteyim size. Hakama da ayttı bu meraqlı sözni, Büyük paralar qazanacaq olğan kelecegiñ insanı, bu kreator. Yani kreativ insanlar, yani kreativ fikir ve mefküreler meydanğa ketirgen ve olarnı ömürge keçirip olğan, idare ete bilgen insanlar. Diger bütün vazifeler yigirmi yıl içinde robotlar tarafından yapılacaq. Çoq cesür bir söz. Yani yigirmi yıl soñra bir çoq bugün bizim yapqan işimizni robotlar yapacaq ve aynı siz ayttıñız ya, kreativ yahlaşım, müteşebbislik, Proyekt menedjerlıq, biz bu saada belki ilerlesek şu iki şeyi toplayıp olacağımız, ilimden istisalnı, biznesni. Biz onı toplamasaq, a o robotlar bizim çetki toplap tüşürip tatacaqlar. Onıñ içün o robotlarnı çıqarmaq kerek. Aytam da, o çinadan ketirip qoymaq, bizlerni işten qaldırmaq mümkün. İstese video uroklarını da yaparlar, şunıñ içün o cepçe de kerekmey. Mına bilgisayarıñ qoy, anda saña er şeyni añlatırlar. Ebette, kreativ menecerler kerek bizge. Kreativ menecer bir kereden olmay. Birinciden, bu talebeler, balalar ögrenip, professional özüniñ Oquğan şirket ne olmaq kerek var? Özün professiyan po spetsialnosti, katorıy oni vıbrali, olar ondan professional olmaq kerekler. Soñ azçıq ögrenip, kreativ aqılı olıp, sistemniy menecment aqılı olıp, olar Balaban yükseklerge özlerini taparlar. Bu şimdi yımırtamı yoqsa tavuqmı o gine bir ikâyesi bar ya onıñ kibi şimdi aytasıñız ki. Paralel olmaq paralel neden? Bilgi de ögretmek u bilgini nas işlettirmek de ögretmek kerek başından. Çoqsı bizde bazı bilgi ögreteler qanda on İşlettirmey, ögretmeyler. Onıñ içün bilgiyi de alamay adamlar. Misal, bütün ocalar şikâyet ete, talebeler universitete kelmeyler, derslere kelmeyler deyip. Derse kelmese, nasılnen mütehassıs olacaq? Olmacaq. Amma derse neçün kelmey? Bu qadarmı bu umursız insan? Yoqsa belkim ona böyle devamlı er sene, er ay böyle bir taqım master klasslar yapılsa, bunıñ zenaatını çalıştırıp nasıl muvafakiyetli, zengin adam olacağı kösterilse, belkim de yapıla bu şeyler. Belki adamlar, balalar daa çoq o zaman oqullarına, fenlerine sağılacaq. Bunıñ içün bu sualden başqa suali da birinci başta suali berdiñiz te, nas denişecek universitet? Mına şunıñ içün tek bilgi bersek, parallel olaraq o bilgini işlettirmeye bermesek, o balalar bizden kütecekler. Tek bilgiden para qazanıp olamazlar. Olar onı ne yapmağı bilmeyler. Onıñ içün doğru aytasız, Bilgi ve ögretmek kerek, bir kereden nazın işleteceğiz, o praktikada şirketler qurmağa, kreativ komandalar yapmağa, olar ögrenip, o işin sevip kerekler, soñ olar. Çoq şey qazanıla. Kerek. Yaparsıñızmı? Misal, siz senede böyle bir programma, diyelim ki, bu qadar master-klass olacaq, trening olacaq, diyelim ki, Moskvadan ya da Kiyevden başqan, ya da başqa yerden bir mütehassıs, ya da bir şirketiñ müdirini davet etip bir master-klass yapmaq. Böyle şeyler kam otsı olsun, misal. Davet etip böyle insanlara bunıñ zenaatından nasıl yollar ola bilir, bunı yaparsıñız böyle seminarlar, şeyler? Er yıl Birkaç dane konferentsiya keçiremiz, mütehassıslarnı çağırıp. Konferentsiya başqa. Yoq, konferentsiyalar talebelerni çağırıp, olar seminarlar keçire. Balalarğa kösterip, balalarnıñ şirketleri praktika olaraq köreler, yollayıq. Soñ, menim özüm derslerim bergende proyekt Kibi berem. Tek lektsiya kibi, tek bilgi tügül. Aa, onu yapasıñız, proyekt kibi. Er komanda bölip, er komanda bir vazife qoyam. Olarnı bir-birinden işlep. Bu meraqlı, bu meraqlı. Tapıp, tek işletilgen vaziyetler. A bile kosmosdan kelgen tügül zadaçalar. Siziñ böyle şikâyetiñiz barmı, talebeler nasıl, kelemi derslere, yoqsa kelmegenler de mi çoq ola? Pek Begenseler, olar dersler bitken soñ da qalalar. Soñ er kün yüreler, olarğa bir zadaça berip, kimerisi beliy, a, bir, bir zadaça yapsaq, bizge yengil, biz yengil oquyıq. Yoq, olar añnamay, o zadaçanı begenip, olar on. Bukvalno skazat, oni o gluboko izuçayıt. Lektsiyanı oqır, oqımaz. Men olarğa bir vaziyet qoydım, olarnı açmaq içün olar bir qaç kitap oqıp, internette qıdıralar. Soñ o prezentatsiyanı yasıp, kimisi özü maket yasay. Onıñ içün olar onı Yarım yıl odan yaşaylar o vaziyetten. Soñ bir-birinen quvanıp, olarnıñ ne yasalğanı, ne olğanı bir-birine kösterip öseler. Yırım vaziyet qoysañ, yırım adam bir-birine nazı olğanı aytsa, Bu gruppalar ayrı ola. Peki, siziñ bergeniñiz vazifeler, bunlar real hayatta da keçirilebilecek şeylermi? Misal, o adam onı, talebe onı yapsa, ileride o o saada bir biznes yapma çaresi barmı? Ya da para qazanma çaresi barmı? Elbette, men kosmostan kelgen, başqa yerlerden aqlımdan kelgen şeylerni bermeyim. Şirinçikte aktual olğan problemalarnıñ o vaziyetlerini qoyam. Yañı maşina olsun, yañı maşina çıqa, olarnıñ Nasıl remontlamaq kerek? Qaysı? Bir parçası, başqası, yani korobka peredaç çıqqan, onıñ vazifesi nasıl işlegen, o da maketini yasap, bilgi qazanıp, odan da para qazanmaq mümkün. Şunıñçik maşinalar er kün çoq ola. Mende de avtomobil kafedrasınıñ talibeleri de oquy. Men olarğa aytam, baqıñ, nahran çoq maşina, er yıl olarnıñ

Avtomatika olsun, elektronika olsun, bütün maşinalar avtomatika, elektronika tolu. Onı bilmeseler, nasıl yasap olalar o maşinanı? Onıñ içün biz olarğa üşülerine aytamız, men isteyim, isteysiñ para qazanmağa, ögren avtomatikanı. Sağa oçered turacaq, adamlar bitmez. Adam, maşinalar adamdan da çoq ola şeerde. Yarın da bitmeycek maşnalar. İşte keldik. Asıl mesele bu. Garvardnıñ sisteması bu. Garvardta oquyan talebeleriñ belki otuz-qırq fayızı öz startapı ile oğraşa. İşte o ruh bu icatkâr ve bir şey meydana ketirme ruhu. Peki siziñ talebeleriñizden yüzde qaçı bu siziñ teklifleriñize qol tuta, bu işlerle meraqlana? Diyelim ki, yani yüzde on, yüzde beş, yüzde elli? Fayızını aytmam. Ortalama. Ortalamaq beş fayızı tapa özüni, beş fayızı. Beş fayız yeterli. Özün şirketin açıp, özün bilgisin, bilgisinden para qazanalar. Olar lider, yeter. Evet. Daa fazla olamaz. Kimisi avtomobil şirketini aça, remont, o da bilgiden, tek köpçek deñiştirmege degil, maşina yumaq. Kimsi lazer tehnologiyalarını açıp şirketler açalar, lazer tehnologiyalardan qullanıp, stanoklardan işlettirip yapalar. Biz bu mevzuyı daa da ilerletecemiz, devam etecemiz soñ, bu programmadan soñ da etecemiz. Bu laboratoriya, bağışlañız, praktik laboratoriya pek müim mesele. Daa ileride de qonuşırmız, amma şimdi biz devam etemiz. Bir mevzuya da, bir fenomene deginmek isteyim men. Keçken afta bir dostum telefon açtı, bir şey, bu virtual kerçekçilik mevzusında, bu bankacılıq sektöründe de bu qullanıla, bana bir sual sordı. Kendimi ben biraz zemaneviy sayam aslında, bu şeyleri oquyım, bilem, amma kene de oğluma sordım, oğlum on altı yaşında, mektepte oquy. İnanmazsıñız, on beş, yigirmi daqiqa keçmedi, bana emen bir qaç malümat berdi, bu sektörniñ ilerlemesi, pazar payı, tehnologiyalar, tendentsiyalar. Daa mektepte oquy bala, amma er şeyi bile ve maña tavsiye ete, Baba, siz bunı startapmı yapmaq isteysiñiz? dey. Startap yapsıñız, bunlara, bunlara muqayt oluñız, deyip maña ayta. Men bellesem, bu menim oğlum istisna degil. Bu, yañı bir nesil. Bunı Z pokoleniya, Z nesil dep aytalar. Yani telekommunikatsiyalarıyla, tehnologiyalarla iç-içe Çoq hızlı areket eten ve artıq bir proyekt menecer kibi tüşünen ve kelecegini quran bir nesil bar. Bizim halq ne seviyede bu dünya trendine uyıp ola, sizce? İstesek de, istemesek de, er vaqıt, nas, nazı, er zamanda sual bar, babalar ve balalar. Şirinçik de o vaqıtı, şirinçik Z nesil balaları Daa eki yıl keçsin, otuz fayızı dünyada olacaq. Otuz fayız! Olar bizden ögne kiteler, pek tez ögreneler. Amma da olarnıñ da bir, ne aytqanım, olar bıstro zagorayutsa, inogda hotât srazu dobitsa rezultata. Bir kereden ğalebe qazanmaq isteyler. Onıñ içün biz olarğa nasıl aytaq, kimerde qarşı turamız, kimerde ağnayıq olarnıñ ne istegenine. Z pokoleniyesi, olarnıñ tüşünçik seksen altı fayızı künde smartfonda ya da bilgisayarda. Onıñ içün bütün ögrenmesi, oquması IT tehnologiyalar, virtual tehnologiyalarda. Olar da bizim yaşayımıza kirdiler. Olarında biz, kak lüboy orujiye, možno napravit i vo vred, i vo blago. Onda faydası bar da, zararı da bar. Tek balalar Kim bilgisayardan oynasa bütün kün, o zararlı. Ögrense, başqa tillerin ögrense, tehnologiyalardan ögrese, o faydası olur. Tek biz yönlendirmemiz kerek balalarnı. Aslında men aqlımda daa bir eki yıl ögne balam bütün kün planşette, bilgisayarda. Ben de ona vazifeler berer edim o vaqıt, ufaq tefek. Oğlum, mana şu şeyi tap, mana bunı yap, oğlum, baq, bunı böyle yapma, bundan soñ ileride bir İnnovatsiya firmasını qurarsıñ. O, asında, İlon Mask hayranı. Gece-gündüz İlon Mask, tehnologiya. İşte, biraz yurt dışına ketti, kördi. Men bellesem, bu mevzuda biz balaları desteklememiz kerek. Atta, belki, onlar bu mevzuda müdirse, şöyle deyim, avangardist, ökte kiten insan olsa, biz de öz tecrübelerimizle arqadan desteklesek, onlar bize çoq yol. Lafıñ qısqası, men bu mevzuğa kirip, biraz Para da masraf etecek edim, onıñ lafından soñ vazgeçtim. Yani bir konsultant olaraq, bir danışman olaraq, ne güzel, değil mi? Yani bu tehnologiya. Tehnologiya, İlon Mask ayttıñız. İlon Mask'a da çoq adam ne veril, oy, nasıl aytayım? İnanmay. İnanmadı. Şimdi çıqtı inanmay. Baqıñ, ne o yapa. Bütün zemaneviy korporatsiyalarda. Yolun yaptı, birinci elektrokar, birinci artqa qaytqan raketaların yasadı. O, yapmaz, olmaz, bizge de, balalarğa yapın aytacaqız. Ana, bu primer sizge. Baqın adamğa, broza. Broza, onıçın adam istese, Biñ adamdan birsini olsun, o da ğalibe. İşte biz bu insanları yetiştirmemiz, bu cesaretni yetiştirmemiz kerek. Ebet, bu robototehnika mevzusında belki zor bugün birden büyük iş yapmağa. Amma men tüşünem, bir programmirniye mevzusında, yazılım mevzusında, atta bir ideya, brend çıqarma mevzusında. Men ep tüşünem, şöyle bir universitetlerde böyle laboratoriyalar açılsa. Yaşlar kele ve diyelim ki, onların tek vazifesi, Dünyada bugün trendte olan brendleri araştıralar, inceleyler. Ne içün bu brend köterildi? Neçün? Neçün Nike köterildi de, bilmem, Alönuşka ayaqqabı köterilmedi? Misal, yani men şimdi bir faraziy añlatam. Ya ne içün Google köterildi? Ne yapmaq kerek? Ve bu Stiv Jobs ayttı ya, bu mejdistsiplinar, ilimler arası, biznesler arası bu sintezda fikirler doğar. Belki bizim balalar Bu yaşlarımız laboratoriyalarda devamlı bu brendler üzerine çalışsa, yeni fikirler doğar. Müim degil, adam şurda Bağçasarayda oturıp da bunı yapabilir. Bu fikir, çünki güzel fikir çıqarsa, onı taparlar. Balalarnıñ bazı yahşı fikirleri bar, olarnı işlettirmek kerek. Biz olarğa yardım etsek, bir startap açıp, ya da bir şirketke olarnı çağırıp bir konkurslar balalarğa keçirsek, balalarımız çoq şey bile, talebelerimiz çoq proyektler yaza, olarda biz daa añnaman şeylerimiz olar añnatıp çıqarmaq mümkünler, olarnı Biz turğuzmaq kerekmiz. Olar şunçık yuqlaylar. Biz yuqlayıq birinci. Biz de yuqlayıq. Olar da yuqlay bizge baqıp. Balalarını turğuzsaq, olar bizge yanı. Ve universitet sistemamız da bugün em balalarnıñ yuqlamasına, em ocalarnıñ yuqlamasına sebepçi ola. Men bunı kene aytam, o bürokratiyadan adam bir şey yapmağa istese de yapmay. Nasıl yapacaq adam ya? Şu kâğıtı bunda alıp git, bunu bunda yap, bunu bunda yap. Kâğıt bizim basacaq. Tüşünmeye çare yoq. Soñ sözümiz, bizim leyhamızın adı milliy mefküre. Siz içün milliy mefküre nedir? Bizim balalar professional olıp, bilgi, tehnologiya ögge kötermek kerekler. Bilgi olmasa, bizim balalarımız, bizim talebelerimizde Yarın kim olacaq biz halq? Tek bilgiden ögge kitecekmiz. Yañı şirketler açıp, yañı muvaqetler, yañı ğalebeler qazanmaq kerekmiz. İstese robototehnika, istese meditsina taraftan, sportçı taraftan, er özün professiyasın kim ne No, ep bir ğalibe ögde olmaq kerekmiz. Öyle biziñ halqımız tek öyle ögge kitecek. Sağ oluñız. Pek doğru sözler. Sevgili dostlar, bugün biz tehnologiyalarnı, yigirmi birinci asırnı ve halqımızı qonuştıq, muzakere ettik. Biziñ problemalarımızı tüşündik. Ne yapmamız kerek, nasıl deñiştirmemiz kerek? Kriz bar ortada, ebet, dünyada da kriz bar, amma her zaman kriz bir merdivendir. O merdivenden birisi töpege çıqar, birisi iner. Keliñ, bu kere biz merdivenge tepege çıqanlardan olayıq. Ve unutmayıq, er zaman aytqanım kibi, biz tüşünir eken, oynar eken, gezer eken, öz problemalarımızı laf eter eken, özümizi acır eken, birileri tüşüne, yapa, muvafakiyetli ola ve dünyayı feth ete. Size muvafakiyetler.